Khawhring leh Sairamah then ngahna tha hlei nei, kang ta lang lamah thung. Kan thuma sa lamah. Kangta langa thil thleng ang leh sih huai man chungchang kan sawi tawh a, chu bakah chuan a ram awm dan tlem tlem kan sawi tawh a, thahlei nei chungchang pawh kan sawi tawh a, kan la sawi bak thahlei nei chungchang tho kan sawi leh dawn a ni. Kangtalang khawm dan leh a laiah Kangtalang lui a luan thu kan hre tawh a, chu lui chu a chhak tlang sang pui mai. Kangtalang khua dip lup khawp Pikhuang tlang a awm a, Pikhuang tlang atanga hnar neia khawchhak zawnga luang a ni a, ke kal ngar ngara nikhat kal velah Chhim tuipuiah a luang lut a, Sangha zakhua sawm sarih pahnih velah kha chuan a lui dungah khua awm meuh tawh lovin ka hria. Tun hma chuan Matuho khua lian fu fu a awm thin a ni awm e. Tunah khawiah nge an pem bo zawh tak tih chu keini a ram mi ve lo mi khualmai chuan kan hre lem lo. Chu lui pian hmang chu phai ruam lui ang deuh a, a lui cheptu ram awih pang sang tak tak nei a ni ve lova, a lui kuang bak chu tlang bawk leh mual rem deuh vek a ni. A lui fai chin bak chu thlawh bua, a then lai te chu ram pit tak tak, di leh mau arfep inchawhpawlhna hmun a ni a. Chunglai ram Luikuam velah chuan ram bawng an awm a, a chang chuan Luimawng lam Kolodina finna hnaih lamah an zuk cheng a, a chang leh Luihna lam Kangtalang atanga kem hnih khat vel leka hla ah te an rawn cheng bawk thin a ni. Heng ram bawng te hian rual hnih rual thuma inthen darh chang an nei thin a, zing leh tlaiah Luikam leh Luifai lai lang thei ah an rawn tla chhuak thin a, Sazuk aiin an fingin an ṭi zawk mah a, rampik kara an awm lai chuan mihring thawm hre mah sela ngawi rengin an awm a, an kal liam hnuah muangmarin an tlat dan pangaiin an tla leh mai a. Pasal ṭha ten kah tuma silai nen an pel chang pawhin an kap hleih thei lo. Chhunah chuan thlawh vawpik kara thingbuk hlim hnuaiah an vawk khawm a, thilrim an hre chak em em a, Pasal tha ten kah tuma an pel chang pawhin an thawm an lo hre hmasa lo thei lo va, ri rek an hriat chuan phit an ti a, maikawh tak meuhin an tlan bo daih zel mai a ni. Chung rambawng ho chu a tir atanga rambawng ve reng an ni lo va, a lui kam a cheng thin matu ho bawng vulh an pem san inthlah pung ta zel an ni e an ti a, an inthlah pung chhova a neitu mihring Enkawltu nei ta lo chu Rambawngah an chang a, an ṭi ta em em mai a ni. Kan ṭhianten pahnih khat chu an zuk kap a, a sa pawh a tui khawp mai. Lui kam an hnu hma tharna laiah thing ler sang tak aṭangin rifle nen an lo chang a. Ramsa dang chan anga hnimbuk insawh hliah a chan chuan kah a harna ngiang a ni, an ti. An thil rimhriat theihna a chak a, an hma ngul ui aiin a saih zawk avang a ni ang. Sai pawh hi an rimhriatna a chak em em a, an hnar nawn saih vang niin kei chuan ka ngai mai a. Rannung chanchin a zir a zir miten engtin nge an rimhriat sakna chak dan an sawi ka la hre ve hauh lova, keini chuan kan hmuh dan atanga kan rinhriat dan ve mai kan sawi thin a. Tin, Kangtalang khua atang chuan Luikam chhim lam Khiauvenglu lamah Tura bazar kawng a awm a, khawfai chin bak chu ramhnuai a ni nghal mai a. Chulai dai bul mai chu a ni, bawm naupang pakhat sava ve sih huaiin a man tanna kan sawi kha. Chuta tang chuan chhim lam zawngin bazar kawng chu a kal a, dinglam nak pek zawngin mual tam tak a kal tlang a, Hmun khat laiah chuan ngiau thing lian pui mai a diameter hawlh tlang kan tih ang chu feet thum leh a chan ve vel tur hi kawng kham zawngin a tlu ruah mai a, a thlang chu lui kawr ruam a ni a. Chu ngiau thing luang hnuai kawng ko lam chu an laih belh chho va, thil phur chung pawhin kunin chep deuh chuan a kal tlang thei a. Mahse, zawh tawk phu rit nei tan chuan hnawksak tak chu a ni tho mai. Tura bazar hi kang talang atang chuan lehlanga bazar a kalna tawk a ni a. Chhim tuipui kamah bazar chu awm a nih avangin kal lam chuan tlem a chhuk zawng hret hretin kal kawng chu a awm a. Bazar hlun ve tak ni mah se, dawrkar lian an awm lo va. Bazar ni kher lo chuan thil lei tur a awm chuang lo. Hmun hrang hrang atanga kal khawm ten bazar ni ah an phil neih theuh. Bungrua leh thil dang dang an in hralh tawnna leh in lei tawnna hmun mai a ni a. Bazar ni lo phei chuan khawho tak a ni ve satliah mai a. Chu bazar ah chuan bazar ni chuan a chheh vela mi te mamawh ang tlangpui chu a awm ve deuh vek a. Kawl punfen, long ji te, puan than te, cigarette leh vai hlo te, buhfai leh kuhvarah te, cigarette vai hlo te, bungbel chi hrang hrang te a awm kim ve deuh vek a. Bangladesh thingtlanga cheng te leh Burma rama mi ten a lova an awm theih loh ngha pi dangpui thu pawh quality hrang hrang Chak'ai atanga siam, kaikuang leh sangha atanga siam pawh a awm hlawm a. Keini pawhin kaikuang atanga siam a sen buang lam deuh chi chu kan va lei ve a. Rawh hmin kher loh pawhin chawhmeh atan te kan hmang mai thin a. Pumna leh thil dang inlamrelna engmah a siam kan hre ngai chuang lo. Chhim tuipui lui chu chung lai zawnah chuan a lianin a kuang pawh a zau tawh em em a, Lina ran pawh a chim chin lehlam atangin vawm kai phak loh tur vek an ni tawh a. Thal tan tirh February thla tawp lama kal kan ni a, a lui suar laiah pawh ke a dai kai theih tur lai khawiah mah a awm lo. Dai dawn ta ila banpil daih vek tura thuk a ni. Tin, Tiaulai lungte chu dumtliang tha ral mai deuh vek an ni a, a lui a awi a, tui luang a chak vang nge ni? Tiau lungte chu mum tha tak, saw sei deuh lam vek an ni a, a phek bial deuh lam chu hmuh tur a awm lo. Tin, a lui kam chung lam furtui lianin a chim phak bak chu ram tha tak an ni a, serthlum hmun Kuhva, lamkhuang, theihai kung upat hmel tak tak a tam mai. Kuhva kung te chu a san em avangin an lo ngai lo va, a hmin tla an chhar khawm mai zawk thin a. Khawchhak lam kam chu ṭiau vai vut invawrh chhuak, furtui tam laia a chim ṭhin zau fu fu a awm a. Chung laiah chuan vaihlo a tiak a nih laia an phun kung lian leh hnah hlai pui pui a tam mai a, an ni chuan loah vaihlo an ching ve ngai lo va, tui kam hnuin ṭiau kamah an ching mai ṭhin a, kan rama vaihlo chingtu ten an sawngbawl dan ai chuan a awlsam zawk fe hmel a ni. Burma ram kan han hmuh ve phakah chuan mipuite tana development hmasawnna tura sawrkar hmalakna hi pakhat mah kei chuan hmuh tur ka hre lo va, hmun pawimawh laiah police force tlemte an dah a, chungte chuan an hnathawh ber chu intihlal leh mipuite rikrap ni berin ka hmu a. Khawhotuten an mipuite hnena leiman an lak khawm lo dawn leh mipuiten an kut kawia an thar chhuah, hmarcha, chhawhchhi, la leh thil dang bazara an zawrh tur check gate lo siam a chhiah phuah chawp lo lak te a ni a. Kawng siam that nan te, sum leh pai lama mipuite hmasawnna tura hmalakna te chu kan hmuh phak chinah chuan a awm lo. Primary zirna school te chu a awm ve a, chungte pawh chu khawchhunga miten private a an din leh a thawktute hlawh pawh an tlin ang tawk. Tlem te teia chhawra an rawih te an ni a, inkalpawhna kawng pawh khawchhunga miten a tul an tih anga hnatlanga an vaikuah mai mai te a ni a. Chin Hills Falam lam atangin Burma sorkarin motor kawngpui an rawn zawng ve a, chu kawng chu a laihna tur pawisa sanction a awm lo va, khaw hrang hranga mite an laih tur chin bi tuksakin an insem tir a, khaw khatah pawh hnam hrang hrang an awm a, chung ho chu a hnam hrang te tein an kawng laih tur chin an bi thliah sak thliah zel a. Ral lak khua a khiau hnam ho chu an re theih em avangin lei zawh hun tur a tih ah an lai zo ve hman lo va, hun an pek belah pawh an la zo thei lo va. A vawi thumna atan hun dang an pek bel leh a, chutah pawh an la zawh theih chuan loh cheu avangin an danah chuan pawisa emaw thil dang emaw chawitir tur an ni a. A chawi tur pawisa emaw buh emaw tal pawh an neih miau lo avangin a hrem nan sipai puak an phurh tir thin a ni. Chumi awmzia chu heti hian sawi ta ila a dik thei mai awm e. Hlawh nei lovin kawng an lai a, an laih zawh thei loh avangin an chawi belh a, a chawi tura pawh chu an neih lo avangin sipai puak phurh tir an ni ta a ni. Zan khat chu kan thianpa Thangkhuma riahnaah ka riak ve a, Chu in chu mi pemsan in lianpui a dung pawh sei ruih mai mau rap in a ni a, a kawngkhar pawh pawhtleng kawngkhar a vang bawh tah a chung mau hnah chi la hul tha tak a ni a, eirawng bawl duh nghal pawhin tap leh thing tuah tur pawh tlema zawng la awm hi a ni a, A hnuai thlang lam chu kang sang ang reng tak, a kawmchhak lam chhuat erawh chu fit hnih vela kang hi a ni a. Chhak lam bang nghengin khum pakhat a awm a, thlang lamah chuan tukverh bula khum dang pakhat a awm bawk a. A chhak lam khumah chuan thangkhuma a riak a. Kei a zawn chiah thlanglam tukverh bul khumah chuan ka riak thung a. Zanlai velah chuan tu emaw hian Thangkhuma mutna zawn bang chhak lam chu a rawn beng dut dut a. Thianpa, tho teh, rawn tho lawk teh a rawn ti a. Ani chuan, Thianpa, enga tan nge ni ta? a ti a. Lo tho la, rawn chhuak teh, a la rawn ti ta zel a. Tawnzau leh Kekawr te chauh hain slipper leh torch light nen a va tho ta a, a kal dawn chuan tu nge maw ni le ka ti a, ah thian pa Rumbila a nih pek chu eng atan nge maw min tih dawn le ti chungin a chhuak ta a, pawn thim thamah chuan an inbia an inbia a, an thusawi chu ka mutna atang chuan ka va hre thei lova, an thawm chu a reh ta vang vang a, Khawiah emaw an kal ta daih ni ngeiin ka ring a, ka sana kan en a, zan dar sawm pahnih leh dar khat inkar a lo ni tawh a. Kan riahna in kawm thlang mai chu phai tual hnim dup playground a ni a, a reh rei tak viau hnu chuan ka bula tukverh chu hawngin thlang lam chu ka zuk bih a, eng leh riva engmah a awm si lo, ka ngaihte pawh a tha lo deuh lek lek a. Han kal chhuah ve ngawt lah chu thil tih chi pawh niin ka hre bawk si lo. Thil eng emaw thuruk pawimawh tak midang hriat ve loh chi hrilh a duh ang a, chuta tan chuan khawilai fianrial emaw a panpui a nih ka ring deuh ber a. Zingkhaw var dawn lamah chuan a mah chauhin inah chuan a lo lut a. Khawiah ngei kal i va thang rei ve ka lo ti a. A rei loh theih pawh a ni lo. Ṭhianpa khan a thil tih vel min zuk en pui teh a ti a, min hruai ta daih alawm awle. Khu, field ah khuan a thing ulh tliah ler lam ka rawn pu hawng a, ka dah a, i thawh hunah zuk en ve mah teh, theu neuh lo tak a nia a ti a, a chanchin ka la hriat ve lo avangin engtizia a, a ṭhianpa chuan thing ulh tliak ni maw ka ti rilru a. A lehlamah chuan Thahlei a nei a ni ang tih chu ka ringru deuh reng a, a tuk zing ka thawh ve leh field ah chuan ka kal thla nghal a, thianpa thangkhuma thing rawn put chhuah chu ka zuk hmu a, thing kha ke chawn rual vel zet a lian, hlam chen vel a lai herh sawp, a bul lam leh ler lam chu tha chak takin hneh taka a herh sawp vial hnua pawh bun leh hmuk tih hriat reng hi a ni a. Chu ngawt pawh chu a theu neu lo nghal pang mai. A chetna hnu hma a hmun ngei a zuk en chu ka chak ta deuh tlat vek a. Lui infinna bul a inkar zawlah khuan a tih vangin hai tur pawh a awm lo bawk a ka kal ta a. Chumi hmun chu bawngtlatna ram a nih vangin a pik lo va. Kangtalang lui, luite dangin hmar lam atanga a zuk finna bul zawl, thlawhbua, kum nga emaw kum ruk emaw leng a nih hmel viau a, a thingawma te pawh bit lem lo, sang fu fu tawh an ni a. Awlsam takin ka zuk hmu thei mai. Ni kang lei dum, lungte hret nena inpawlh lei char taka to, thing kha chu a zung zawng zawng nen a lo inpawt phawng sur mai a, theu neu lo tak a ni. Thingkha hi thing chang timuk tak leh nel tak a ni a, lo vahna a kechawn rual vel a lo awm pawhin sah ve deuh loh loh tham thing ti khal leh nel tak a ni a, a tanna har pawh bawngki tanna ang mai a muk pel tal mai a ni. Chu thingkha khan chhuk tia lai mai tur chu. Hneh taka herh sawp a, a sawp lai pawh bun leh hmawk ni awm hi a ni a. A bul lam chu a letling zawngin a phawnna durah chuan a insawh phun vu mai a. A ler lam chu hmun thum laiah herh sawpin a sawpna laiah chuan pawh bun leh a ni a, pui tak a ni. Sairam chhuahnaah hetiang deuha saiin thing an elhtial leh herh sawp hi hmuh tur a awm fo va, a bulan pawh phawn erawh chu kei chuan ka la hmu ve lo. Tin, Saitha tluka that chak neih tan lo chuan thil tih theih rual niin a lang lo bawk a. He thil hi chu a titu sai ni lovin mihring a ni ngei tih hriat a ni a, amah a inpuan miau avangin. Mahse, midang hnenah chuan kan sawi bik lem chuang lo va. Kan thianpa hi mi danglam leh talent nei tha tak a mai a ni a, hnam dang zinga awmin an tawng hi a thiam thuai thuai a, then rualkawm leh mi biangbiak a thiam a, hnam dang ho pawhin an nel em em a, an thuruk leh thil zep ber ber pawh a bulah chuan zepa hnehin hrilh an chak hliah hliah zel zawk a ni. Tuna tha hlei nei kan sawi lai mek room bila pawh hian a thil tih mak pui pui, dawt ni miah si lo tam tak a hrilh a, a hnua finfiah leh pawhin a tak a lo ni deuh ziah a. A tawp lamah phei chuan ani hi chuan a tha hlei neih chu a thup duh ta mang lo nghe nghe a, a thil tih te sawi tur hian kan thian Thangkhumah hian a cho chhuak thiam bawk a, a chanchin a sawi te pawh a ngaihnawm hle thin a ni. Vawikhat chu Tura Bazar-ah a kal a, ral leh lam vai hlo hmunah te a va kal a. Chuta a thiltih leh thiltawn pakhat chu hetiang hian a sawi a, In pakhatah hian zu ka va in a, vai hlo hmuna ka let thla leh chu Mawk Zakhai pakhat hian min chau min chau mai a, Zu ka nam tawh bawk si nen ka thapui a chhuak ta a, amah chu ka la lawk a, Lipuia khan ka vawm phei ta daih mai a, a rawn hleuh chhuak leh a, min rawn beih leh a, a aia thui zawkin Lilai vel thlengin ka vawm phei leh a, a rawn hleuh chhuak leh a, min bei ngam ta lo va. Vau kamah a thu a, a khur bauh bauh mai maw le. Min rawn bei leh nât se chu ral leh lamah khan ka vawm kai daih tawh ang chu ka ti asin, a ti a. Thangkhuman, Ṭhianpa, a lipui kha a zau nasa mai si a, engtin ngei tih theih le? a ti a. Ani chuan, E Ṭhianpa, Thahpuia lo chhuah lai chuan mihring te hi chu fountain pen tluk pawhin a rit lo, la pawh chawi tluk ang vel ni ang, a ti a. Ka lo hawng lam chu bazar ah zu tlem ka in belh a, keipui pakhat vulh phun atan ka ti a, ka phur chungah ka rawn chhuang a, a khat tawk in min zun khum reng mai a, enga ti nge maw min zun khum reng mai le tih pah in a nghawngah ka han hmet vak a, a thi ta der mai a, kan en chian chuan a nghawng ruh ka lo hmet tliak palh hlauh mai hi a lo ni a, ka han khawih hlek chauh asin maw le a tihzia lo te sin a ti a. Ka rawn haw chho zel a, khawlai deuha thing kawngkham zawnga tlu a hnuaia luh tlang thin kha i hria em? Kha kha a hnuaiah ka lut tlang peih lo va, ka phur ka nghat sauh sauh va, kawng thlangah khan ka hawlh tleng thla daih asin, tunah chuan kawng a dal tawh miah lo, a ti a. Chu thing luanga sawi chu Tura bazar kal kawnga kawngkham zawnga Ngiorian puitlu, a diameter feet thum leh chan ve vel zet tur Zaitan Eid awm fahrana mar tha leh sei hi a ni a. A hnuai kawng chhak lam ko pang chu an kher belh a, rit phur chung chuan kun hniam a engmaw ti ti a kal tlang theih hram a ni a. Rumbila sawi chu a dik ngei a ni tih a hriat theihna chu a hnua bazar kan kal leh pawhin Chungiau thing lianpui kawng kham zawnga tu thin chu a lo bo daih tawh a, nuam takin kan kal thei ta a. Kan thianpa Thangkhuma chuan a cho phur thiam bawk a, Thianpa, tun hma pawhin mi chak te hian an mahni hriat reng nan lungchawi an nei thin a, an mahni an thih daih hnuah pawh Chumi lungchawi chu a ni tih turin khawlaiah hian a awm reng thin a. Nang pawhin ṭhang thar lo la awm zel tur ten Rumbila lungchawi an la tih turin khawlaiah i zawh tawk lung dah la a tih chi viauin ka ring a ni, a ti a. A tih chi viau tak ang. Remchangah kan la ti dawn nia. Thlanlaihni ah thlan lungzawng pawlah kan ṭang ang a, Rak zu tha tak um khat kan keng anga, thlanlung tur kan hmuh tawh hnuah ka lungput ve tur kan zawng leh anga, kan hmu ta tihah kan zu ken chu um chan ve ai tam deuh midangin in in phawt anga, a la bang zawng chu keiman ka pumbilh vek tawh anga, kan zu in chu a thawk ta maw tihah nangnin mipuite chu a uar thei ang bera haw haw turin in lo fuih anga, in haw haw hup hup anga, Chutah chuan ka thapui a lo chhuak tawh mai dawn a ni. Chutah lung chu ka pu ta ang a, mipuiin a uar thei ang ber a haw haw zel chungin min zui ang a. Inrin ai lian lung khaw laiah in duhna takah ka pu thleng mai ang, a ti a. A thapui chhuah laia a thiltih tawh dangte ngaihtuahin a tih theih tak tak a rinawm khawp mai. Mahse, remchang a awm thei lo tluan chhuak ta a ni. Tin, bawm ho danah chuan mitthi an awmin a mitthi te in bul hnaih deuh laiah tlangvalin thlan an laih a. Thlan khur duh tawka thuk an laih hnuah thlan mawngah a dung zawngin mihring chen an va cho puk leh a. Mipa an nih chuan ramhnuai lam hawiin an lai puk a. Hmeichhia an nih chuan in lam hawiin an lai phei a, mihring dung chen tur an chawh puk theih hnuah chuan a chhuat atan dap an phah a, mitthi ruang chu pher a tuamin chu pukah chuan an rawlh ta thin a ni. Mipa an nih chuan an lu ram lam hawiin an rawlh a, hmeichhia an nih erawh chuan in lam hawiin an rawlh. A ruangawmna chu a khar nan mau phel an tung phui leh tlat a, tichuan thlan khur chu an vur ta thin a ni. Thlanlaih ai chuan a ruangzalhna tura a phei zawnga lei va chawh puk leh chu a hau takin hun pawh a duh rei zawk thin. Chumi ni vek chuan tlangval thenkhat ten luiah thlan lungtur remchang an zawng a, inah an zawn hawng a, Mitthi hming leh thuziak tur ang ang chu thlanlungah chuan an kher a, a ni la lain engkim an peih fel nghal vek thin a ni. Tin, mitthi chhungten an ran nei ang tawk te talhin thlan buatsaitute tan tlai lamah thlaichhiah chaw an buatsaih sak a. Chutiang ti thei lo leh Mi chhumchhia te pawh a awm ve thei a, thingpui sen mai mai pawhin an tling tla ve tho bawk. Awle, kan sawi zel hmain he channel hi i lo la subscribe lo nih chuan khawngaih takin subscribe tih kha lo hmit ve phawt mai tehle. Tin, i tawn hriat mak leh ngaihnawm tak tak te, i chhungte, i thiante leh mi dang tawn i hriat te pawh he number kan tah lanah hian rawn thawn ve rawh le. Khawhring leh Sairamah thenrukna Reteng Tam Lo Khuaah Reteng Tam Lo Khuaah chuan unau nula pahnih hmeltha fe fe hi an awm a,

Zan khat chu ka thianpa Jordana nen len leh kan tum a, an in chhungah chuan kan han lut a. Khawiah nge in nula ten awmna nge kan ti a, an awm lo, bak thlai kham tlunah mo lawm turin an kal alawm u le an ti a. Kan lo inmel tawh hlawm avangin tlang nel takin enga tinge emaw sawi lawk lo te a an lo kal daih le te tifiam thu hlut chungin kan chhuak ve leh ta mai a. Pakthlaikham tlun khua chu Reteng tam lo khaw chung chiah tlang dung King Kro tlang an tih mai a awm khaw lian lo tak a ni a, a hming awmzia chu Bakbuk chung tlang tihna a ni awm e. Khawte tak te ni mah se la thil pakhatah pawimawh vena riau a nei a, chu khaw ah chuan ramhmul damdawi thiam, Thing zung, thing hnah leh thil chi dang dang chawhpulh atanga damdawi siam thiam putar pakhat a awm a. A specialist-na chu rul ngan chuk tih dama a ni a. Rul ngan chuk te hian hna an hre lova hit ngupin an hria a. A tur chuan taksa a fan zau tulh tulh a. Lunga thlen chuan hna hre lem lo mahse an thi mai niin an sawi a. A turin a fanna hnu taksa chu a duk dum pawl phut a, kei mu mup ang hian na hriatna an nei love an ti. Rul ngan chu kan awm tawh chuan chhun leh zan pawh sawi lovin a chak thei ang berin Bakthlai kham tlun khaw pan chuan an zawn ta thin a. Damlo chu putar hnen an thlenpui hman phawt chuan teidam theih loh a la nei lo an ti. A damdawi siam tur chu an la khawm thuai thuai a, lung phek chungah an rawt kawi a. Blade hriam te a awm ve lo vangin taksa han zai pem nana an thil hriam neih that ber chu rawthla tlah thi a ni a. A rul chukna hmuam hma tanga rul turin a fan tawh chinah chuan a kha tawkin a tlah thi chuan a zai pem thliah thliah a. A thil rawt kawi chu a zai pem laiah chuan a bel zel bawk a. Ni hnih khat hnuah chuan zawn ngai lovin an hawng leh thei zel an ti. Rul chi dang dangin an chuk te pawh a ti dam thei a, mahse, a rul chuk tua zirin a damdawi leh a enkawl dan chu a inang lo vek thung an ti bawk a. Chung hun lai chuan amah chu putar a ni tawh a, Tun thleng chuan a la dam a rinawm tawh vak si lo va, a thil thiam hi a fate emaw hnenah a hrilh chhawng ve a nih chuan tunlai hunah pawh zuk zir chhawn ve tlak tak a la ni ang tih a rinawm. Tin, kan Mizo hnahthlak ho zinga pakhat bawm ho nupui pasal inneih dan leh an mawlawm dan tlangpui tlem han sawi leh ta lawk ila. Mizo hnahthlak thlangthlama saho kha an ni a, tlang leh tlang an indo reng a, ramsa hlauhawm pui pui a la tam si a, hmun hrang hrangah tlem te tein an awm darh a. Haw u, hmun khatah i inbawkhawm ang u, chuti lo chuan kan ral mai dawn an ti a. Chuta inbawkhawm ho chu tuna bawm an tih tak mai hi kan ni e, tiin Pariangi pa in min hrilh a. Midang upa deuhte ka zawh leh pawhin chutiang tho chuan an sawi a, bawm ho zingah hian hnam hrang hrang, hauhnar, hauheng, khiang, khiangte, bawitlung, chawngthu, za hau hnamte an ni nuaih mai a, tin chawngthu chu lal hnam an ti bawk. Pi leh pu hun Kristian nih hmaah chuan nupui tur an zawn dawnin an palai ten zu bel nen nula leh a pa te dawr turin an chhuak a. Zu inho pahin an thil duh leh an kal chhan chu an sawi a, titi dang an sawi kual an sawi kual a, a remchang laiah an palaina chungchang chu an sawi leh zauh a, zan hnih khat maiah an lehlan ve mai ngai lo an ti a. Tunlai hunah erawh chuan nu lava be turin palai ten zu an keng tawh lova, thingpui fe dut leh chini an keng tawh zawk a ni. A tlangpuiin palai chu pathum an ni thin a, chumi zinga pahnih chu mithu thiam deuh leh nula nu leh pa te va hmin thei tur ang chi palai hnathawk tak tak te an ni a, a pakhat chu Puarak an ti mai a, an va palaina ina thingpui lum tu Thingpui fatu a ni a, thu leh hlah pawh a neihpui ve vak lo. Tun laia nula leh tlangval induhtawn tawh te kara va palai ang hi an nih ve lo vangin nula ina an va len luh khan thutna an rem fel ta maw tia Puarakin thingpui lum turin tap lam a pan a. Ketli an chuh chat tawh hi chuan tlangval dang lo leng ve ho an awm pawhin an ṭil ar ar mai ṭhin a ni. Chutia palai hmel an rawn lan chuan khawchhunga an chhungkhat lainate an inkokhawm a. Nulanu leh pate leh an lainate tawngkam tha hle mah se, a nula berin a lo duh zawng a nih si loh chuan khum pindanah a lut tau nghawng nghawng mai a. Lo chhuak tura an han thleh muial pawhin khum pindanah chuan tana khawh tlat mai a. Nu leh pa leh Lainaten thiam dan hrang hranga an thlem pawh a, in duh leh nangmahnin nei ula a ni mai alawm a rawn tih tawh phei chuan palaite tan a beidawnthlak ru tlat tawh mai a ni. Tin, nu leh pa te chu lo khauh deuh mah se, palai zinga puarakin thingpui an lum vel laia nula awm dan leh chezia chuan thil thui tak a entir a. Thingpui a lo buaipuia a lo sempui ve te a nih ngat phei chuan nu leh pa te lakah khawk deuhin inhre mah sela palai hmel a uang ve deuh thung. Awmze neia mi ina va leng palai hna thawk an nih avangin an thingpui lum sem dan pawhin awmzia a nei a, a lal dan, pawimawh danin dawtin an sem a, an nula va biak chhuah tuma chu an pe hmasa ber a, a dawtah nu leh pa, Chhungkhat laina zinga a pawimawh te chutiang zelin an sem a. Tin, thil pakhat ho deuh pawm inneihna a nuih ti za ve mai mai a ka hriat chu, Mo lawm zana Mo thutna tlar sir tawn tawnah hian Mo thutna aia sang larh hian thutna an siam a, Tah chuan palai pahnih te chu heng thil lo thleng te hi keimahnin kan sawi rem vang a lo thleng a nih hi tih ni awm takin hmai zangthal hah hian an thu larh mai a, thil an sem, thingpui, kuhva khawr, cigarette te chu a hmasa berah midangte aiin an dawn tir hmasa zel a. Thingpui phei chu midang no aia dawng hlawk leh nalh deuh bik hian an dawmte thin. Tin, thil pakhat dang, nupui pasal tur chungchangah palaite nen hian khawkhat mah ni se an va palaina inah khan an va riahchilh a. Mutbu zawng zawng pawh an va palaina te khan an lo tum sak vek a. Nupui pasal inneih hi an la thupui em em a. Tun hma tanga an lo tih thin dan an la chhawm chhoh zel te pawh a ni ta ve ang. Tin, bawm ho zingah hian sawn an vang khawp mai a, nula leh tlangval an lo che sual a, nula in fa lo pai nih chuan innei turah an ngai a. Innei duh lo tu zawk an awm a nih pawhin nupui pasal chungchangah miin an en dawng a, kawppui tur dang an van tawh thin a. Chuvang chuan nula tlangva laia lo che sual a, a hmeichhia lo ruak ta lo an nih chuan an innei deuh ngei zel a, chu chuan sawn a ti vang a ni. Khu a thiang thain chung lamah arsi te pawh a pe uar mai a, ri teng tam lo khua chu khawti tak te a ni avangin a hminga tlangval ve tan chuan han lenna dang vak hre hek lo ile nula thiang te inah bawk chuan kan leng lut leh ta a, A naupang zawk chauh chu a lo awm a, a u zawk chu thil dang tul avangin baktlai kham tlunah chuan a la cham rih a ni awm e. An unau chu mi thu hawng lam leh kal lam hre phak, fiamthu te pawh a tul hunah chuan thawh ve mai nachang hre ve phak khawpa mi pangngai an ni a. An mohan lawmna chanchin te chu titi bul tan nan kan zawt mai mai a, An mohlawmna chu an tih ropui leh ropui loh te, nuam an han ti em tih vel te kan han zawt tui tam ve mai mai a. Min chhang mai lem lo chuan a ngawi deuh vang vang a. A hmelah chuan kan thu zawh chu chhan mai chak lohna leh rapna hmel a lang tlat a. A mitthlain thil awm dan a chhui let te pawh a ni ange. Mahse, tha takin an mohlawmna leh an thil han tawn te chu a sawi ta vek tho va. Kan buai lutuk a lo mawle ti atangin a tan a, Mo lawm nan vaw kan hmang a, ke palisa ei lo tan ar te pawh an tal leh nual a, inkut suihna pawh Pastor-in Biakinah a neih tir a, chhun lamah chuan engmah tluan lohna pawh a awm lo, tlai lamah ruai kan ṭheh a, Mo neitu pawh fatute indaih lohna puiin a phi buai ve a, Hlui indaih lo lai te pawh a lo siam pui ve zel a, mahse ruai a ṭheh ve leh ve loh chu ka hriatpui tawh lo. Zanah chuan Mo lawmna chu an inah kan hmang leh a, Mo leh a neitu pawh an ṭhiante ve ve nen ṭhutthleng seiah an ṭhu tlar ve a. Hunserh neih zawh hnuah intihhlimna programme-in a zui nghal a, Fiamthu thiamten nuihza fiamthu an thawh a, a karah ka u pawh a solo a zai a, kei pawh programme-ah chuan zai tur ka ni a, kei chu ka zai hman ta lo a ni. Thingpui an rawn sem a, Mo tlar chuan an dawng hmasa a, Mopa thingpui an pekna no kher chu chhun lama vawk sattui an semna silfai that leh loh a lo ni awm a, no chanve pawhin lovin a dah leh mai a, Ka pum a nuam lo, tiin khum pindan lamah a lut bo ta daih a. Hun engemaw chen a tawm bo hnua a lo chhuak leh chu a landan leh a hmel a rawn danglam vek a. Mipui mo lawm ho chu kan tlan chhe chhuak ta chum chum mai. Hmeichhe ho phei chu kan ṭap chuah chuah a, a ṭhen mi luhka puiah an tlan lawn a, a ṭhen lam khuang kungah te an lawn a. Khawlaia tlanchhe darh ho chu tumah nek buai si lo hian a zuan khum zung zung mai si. A ke chhip chauh hmangin ding dihlipin sang deuh deuhah a zuang a. Nakinah chuan tuikhur kawng lamah a tlan phei a, tuikhur thlen hmain kawng laiah a va mu ta a, Mipa ho tlêmte in an um zui a, a va thleng hmasa ber pak leh mipa chuan engti zia nge ni ta tiin a zuk khawih a. A ban lehlam in pak leh mipa chu kawng thlangah a lo vai thla daih leh nghal a. A hnuah Marang pa, Zakhai pa, in a thlem in a thlem a, Nang leh kei chu unau thuhmun kan ni a, I mualphona hi pawi kan tihpui tak zet che a ni. I inpeih tawh em? In lamah i kir leh tawh ang hmi ang, a ti a, a rawn hruai kir leh ta a. Chu Marang pa pawh chu thahlei nei a ni ngei ang. An sawi dan chuan Mopa chu thahlei nei thin reng a ni a. Mahse, kum rei tak a thahlei chu a chhuak ngai tawh lo, a dam hlen tawh a ni ang, an ti a. Vawksa semna no sil fai leh lova thingpui an pek chu a thahlei lo chhuah leh chhan chu a ni ang, a ti a. Kan sawi tawh angin thahlei nei ho hian Ka pu min a ngeih lo, tiin vawksa te, sanghalsa te, pardi, purun sen leh var, bawrhsaia be, lengma ser te hi an hriat lawk ngat chuan an ei ngai lo va. Tin, zu an in lai pawh hian thinrim emaw, thu thinhrawng thut emaw a awm chuan tha hlei nei tha chu a chhuak thei a. Mipui au dur dur leh hawhhawri pawh hian zu an nam lai chuan a tha hlei a kai chhuak thei a ni, an ti a. Chuvang chuan thlahlei neite chu mi zinga an khawsa tam vak ngai lova, lawm an neih pawhin an thlahlei neihpuite an lawm thin a, chi leh kuangah an inngaina tlat a ni awm e. Thlahlei nei ho chuan mi danglam an nihna thlahlei chu mi dangte tihrehawm zawngin an hmang ngai lova, mi tih theih nan pawh an hmang ngai lo. Midangte zingah pawh an chakna chu Uanpuia hnehin an zahpui zawk a, lo theih loh thil a, mi zinga an khawsak pawhin inthlahrung takin an awm thin a. Hetiang tha hlei nei ho chetna hnu hma hi ram hnuaiah te hmuh tur a awm fo va, sawi vek sen a nih dawn lo vangin chhipchhiar lo takin an chanchin tlem tlem kan han tilang chauh a ni zawk e.